Iya nama berita kita peninga mayuh enggau semua kita ke ninga aku becerita nampung program peninga tuai. Ke sekali tu, iya nya cherita Bujang Lembau matau menua anak Teguh Amau ensana kitai datai ba tusun ti ke tiga puluh empat sekali tu. Iya nyelai nyau jauh sejauh ke kitai mindah nitihka cherita tu ke ujung ke agi tang. Cherita tu pan nyau ka damping ke iya datai ba tengah. Nyadi ba tusun ti ke tiga puluh tiga nyin tadi aku ngelengka ka cherita tu ba senentang tegung seruai kilat tu ka mansang ngagai peninduk orang indu iya nya anak dara temengung demang. enggau anak dara Jalai. Nyadi sida tu ke bendar nya ka ngayau rumah Temenggong Demang tang sebedau sida iya ngalahka rumah Temenggong Demang dia deh Keling tu tadi ngasuh Tegong Sebraki Latu ngabas anak dara Temenggong Demang nya ke chukup bajik ku orang. Tang taja pia amat iya bajik tang meh mangah lai. Jarang orang laki ke ulih ngerandau iya, ku cherita. Lalu pia mega anak dara jali pan bekenyau mega seruai tu nya sama bela bajik tang enda ke talah ke anak dara Temenggong Remang tu tadi. Nyelai diatu. Kitai nya ngenang cherita tu ba minggu tauka tusun ti ke tiga puluh empat tu. Nyadi udah nya tadi seduai aku nyo datai ba bilik anak dara temuru Demang tu enggau anak jali nya tadi. Dia deh datai seruai tu tadi laban ke udah bendar begagai bebuti lebuh maya orang ke begawai nya tadi dia seruai tu sereta datai ba peninduk ku cherita tak lalu tegali meh nya tegali enda nemu utai engka nya nya mabuk kini seruai tu tadi terlalu tinduk ya. Ari nya tadi dia deh pedis nang rak. Orang indu enti mabuk kitai ningaka cherita tu nya tudah tegong tu bendar amat ngerak anak dara temurun remang nya tadi tang mah lalu enda dani orang indu nya ya dinya tadi nyau kelama lama um kepepuas tadi dia tegong perlu nyepu mua iya. Udah iya da sepu mua nya tadi, dia dai anak dara temurung Demang nya parlu nyingit ke diri tubuh iya nya ngagai Tegong tu kenda udah ba semak katil nya tadi. Iya parlu nchelak sereta iya tepeda ke mua Tegong iya pelalu tenaka iya teka nyingit. Alu ka nyerawa gaya iya nyi tadi. Meda baka nya, dia Tegong Palu bejaku sambil tuchum enggau iya. Uhh, anang takut wai. Aku datai kitu nya ukai deka munuh tauka ngachau diri enda aku tang meh deka beranau ngan nuhan deh ti nuhan deka. pia ku Tegong bejaku petenai mulia. Laban endang sigi udah disumpah kelia lebuh ke depa enggau. Dia deh lebuh iya meda Tegong tu tak tuchum nya tadi. Tak lalu abis. Abis kali ati orang indu. Iya ke takut terubah tadi nyau berengkah jinak dia ini. Apo pia ko ti ori inu? Sapa mah laki tu ngumba ke diri ko iya. Kena kala ko meda orang baka iya tu ngelama tu. Mayuh gurang laki udah ngayap enggai aku ngelama tu nadai baka pendiau iya tu ko ti ori inu nya tadi. Nyadi ko cherita wai amat abis sekali ati anak dara temurun dema nya tadi meda tegong. Indu nya agi nguji deka beratika ni maya Tegung nya tadi niki lalu datai ba peninduk iya ke sagau dia. Laban iya ngasaika diri nya tadi tak baru ngalika diri asai sepi iya nya tak baru baru amat amat udah ke pulai ari baruh nya tadi minta ampun meh nyadi Ti aku enda ibuh ke nuan tadi. Pia ku jaku indu nya udah nya ni. Ii enda nya ngachau tu ai. Nyangka abai mata nuan nya kelalu ngantuk deka tinduk. Dia nuan nya tadi nyunak nemu penatai aku. Bendar amat meh kita tadi ni. Bungah enggau kita sekayu rumah enggau temuai tadi bisi nyangkong kami. Pihak Petegung tu nanya iya sambil nundi iya. Ee, bendar meh kami tau Dewan Menyadi. Ukai kena agi, bisi amat da bai. Nama aku tu ngagai ngasai diri meda nuan tadi deh. Mayuh agi orang ke laki enggau kami bebuti ngirup. Tang nadai nadai ku ngasai diri bisi meda nuan, pia ku iya. Iya meh baru enda menyadi dini nuan deka meda aku laban nuan enda ibuhka kami orang ke datai, kami orang temuai. Dini deh deka meda kami tu tadi laban da nuan nya semampai jauh belaba kami ga enda setipak enggau kita tang naka malam tu nya kebuah ke nya ulih datai ditu laban bai ti tu kelalu. Kelalu pagit kelalu rindu ngetuka betemu nuan. Nemu rumah aku diri empu tu enda meno aku jai gamal tang mati tu nya enda ulih tat ka pa neka ka deka betemu enggau kita. Pia aku tegong tu ai. Numba numba anak dara temu rumah nya tadi. Lebuh ninga jaku Teguang nya tadi dia indu nya lalu dalam agi runding iya berunding. Iya enda memunyi ninga jaku nya tadi. Ooh landik amat meh mensia tu jaku ngebaruh kediri. Tang pelaba aku enda patut lelaki tu orang sengapa. Ti orang sengapa tentu iya enda ulih datai ditu. Pia mega, ari pendiau agama diatu tentu diatu purih pantih orang Raja Berani. Pia deka indu nya meragang dalam ati alai udah ke ninga jaku Tegong nya tadi. Nadai utai dikelikuh ketuah agi menyadi laban tu nya tadi lalu bedau nemu bonsu enggau penatai pangan diri. Ngalai deka pinta madah ke nuan ngaku iya ke bendar nya nya. Ti enda pia ngagai ketua te berandau ngapa semalam malam-malam tu legi kena nemu nama enggau penatai pangan diri ku indu nya bejaku enggau Tegong tadi. Iya meh amat meh nya sigi pia meh iya menyadi. Endang amat utai ke nuan nya. Aku tu pia mah sama deka nemu nama nuan ke bendar, pia ku Tegong. Laban nuan baru datai ba ku ditu. Nya alai nuan dulu madahka nama diri, ku indu nya weh, ngeluit iya. Enda wai menyadi salah nya. Ngai mah aku dikalih ke nuan baka ribih tali ma. Ngai mah aku ditunsang ke nuan baka ketupang bungai lenga. Pia ko tegong tu tadi. Sapa nanya dulu. Nya mah dulu madah. Pia ko iya. Indu nya lalu tuchum berening agi mua iya. Eii, amat gumba laki tu ngagai diri, ku ati indu nya. Iya anang alah endar laban tekong maya nya awai nya alai iya alum jaku madahka nama diri. Nama aku tu, emm, wai menyadi udu balat penyai da gaga sida apai enggau indai aku suba. Nya alai aku. Ka membalu metu. Ka madah ngagai nuan, ku indu nya. Nai, jai enda pan nama kitai menyuai. Nadai nya utai deka malu ba kitai deh. Ukai nya nama ke dipeda orang mua tua ke bajik nya baka ngedi nya. Euu. Nya meh. Ke batang mua buah jaku kami ke lelaki. Pia ku Tekong ka. Nya mati aku rindu ngena nemu agi ning aja aku munyi nya tadi wai. Asai sepi aku rindu asai aku udah lama seduai iya bekelalang pengadiri ni lepa nya iya iya pemadu pemangah aku orang au nya wai menyadi enti nama aku tu reti tak jai da dinga adi. Anang nih bangat ketawa ngaika aku malu. Ku jaku rindu ai. Eeh enda ani irau deh enda aku ketawa deh. Tang angka aku nih tadi tu chum pia ku tekung anu iya. Sebut dia buai menyadi iya lama ngar aku tudah nganti. Ujung agi tawas ari diri iya enda agi deh enda madahka nama deh ngagai aku. Pia ko Tebong ka nganu iya. Pia ko munyi nama ko tu madi enda kangau sida indai enggau apai. Ceria dara bunsu. Ko Rinu nya. Nya meh nama ko nyadi. Malu endar aku madah diri. Nama aku ngagai nuan? Pia aku cheri ko Cherira, bukan Cherira, Cherira. Au Cherira di nama anak dara Tembuwang Demang ngi tadi. Cherira dara bunsu. Apu amat manah meh. Nama nuan duai amat ngipak ke pemajik nuan empu. Enda ngutuk meh. Nama nuan bisi datai ba menua kami din nyadi kebuah kenang kami anak lelaki. Neh, ku Teguh nyaut iya. Iya dini menua anan dah. Alai kita nyau nemu nama aku, pia ku Sherira nanya Teguh. Oh, menua aku ai menyadi jauh amat ari menua kita tu. Tang, laban munyi ku aku tadi, mai ati ti kelalu gawa deka nemu nuan. Dia jaku nyi tadi nyuna berasai lelang ngagai menua kita kitu. Nasin mutu nya ulih datai nemu menua tu. Pedis maer aku ka ngiga nuan ngenatai ke diri di kitu. Ukai main pemerinsa enggau pemedis aku nya semanyai jalai ngenatai ke diri kitu. Engka nya nyadi petara mawai agi sinu ka aku nya di kebuah aku tu nyadi idup. Ti enda pia engka tak parai aku enda temu tunga ketegal ka ngiga nuan. Tang aku enda peduli diri parai menyadi asal aku nya datai ngulih ka niat ati ku pengiga nuan. Pia ko Teguang tu tadi bejaku enggau Cherira Dara Bunsu, anak Temengoh Neman. Amat ka sinu bendar ati orang rindu ninga cherita nya tadi dah. Ah nya alai ngail ke nuan nya ngumbai aku bula. Aku enggai nak madah ke nama aku ngagai nuan. Ni nemu ka kedudi hari. Enti betemu ngambi ka kitai nya ingat ngambi ka nuan nya ingat ka aku ga. Pia ku Teguh tu nampung jaku nya tadi. Nya alai wai menyadi aku dikangau ke sida apai enggau indai aku. Teguh ngaku tuai menyadi remaung panggau Bujang Lelang Mali Diau. Teguh ngaku tu remaung sana Bujang Lelang Tampai Arita. Nyadi menua ku wai menyadi din da Batang Kanyau. Pia ku Tekong madah ke indu. Anak dara Temenggong Demang nya tadi iya ke benama Endu Cherira Dara Busu. Apo amat pama nuan nyadi enti baka tu. Kati ni pengelama nuan? Diau di menua kami tu dah, ku orang indu nya. Enda ngel, bangau uma wai menyadi. Kira iya udah tembu pengawa ila. Pulai aku di menua kita tu. Ti nuan deka enggau tau menitihka aku pia aku tegong bedua rindu nya tadi. Ini nih nuan deka beguna ka aku tuai menyadi gamal ke baka pendiau aku tu sapa meh orang ke deka beguna indah kulun orang deh enda tau nya agi dah mih ke bini lebih agi baka kita ke beberita reja berani ku saut cherira dara bunsu ai baruh ke saut dia. Nya alai Ai nyau mayuh meh utai da tenang seduai ai dia malam nya tadi. Semalam malam malam ku orang kelia Sherira tu amat manah nal enti iya digayap orang. Bedau nanya ku penatai orang iya dulu kaki iya numpu. Nya alai enti lelaki jugau enda ngadang sigi terentang da tumpu iya. Tang Lebuh ke sekali tu nya tadi lebuh besatu enggau Tegong ni ngadah uhh. Mayuh indu mangah ke tu ai enti orang ngayap ngagai sida iya ke mangah menyuka aku iya kena mangah enda meh. Nya alai enda berasai ari enggau seduai ke berandau dinga manuk penyau mega mengkukuk keterubah iya. Aah deh manok iga mangan menyampat nya ngerak kitai sebala ke dani pagi tu ngachau kami tu agi deka berandau ko ati cherirai. Nama agi deh laban orang indu endang udah habis. Endar ati deresak ketegung tadi ni utai ke enda ulih dia semadi ati nyunggai ngudah tepantu tak naka iya meh ngadu ke diri semalam malam nya tadi iya ku jaku tundi orang wai rebah meh punggu enda bedaun iya ampuh meh ensurai tebing sungai ku jaku orang nyau jaku sida ketuai mung nya. Enti ra uma sehari dia Tegong perlu madah kediri deka pulai. Aku tu deka mupuk orang nyadi laban hari tu pan nyau deka tawas. Nuan pan pia ga nyangka nya deka angkat berapi, ku Tegong madah ke Sherira. Anang lembau rindu ngasuh iya pulai. Tang kati ku enggau laban ari nya tadi amat nyuka ke rebak tawas. Nadai ku enggau iya ngoi menyadi ti nuan nya bisi ari tau ga datai baru kitu. Sehari tau lagi kami serumah tu deka begawai ngambi jerami ku dara Sharila nya madah ke iya. Ee nama tuah enda ra nyadi enti ati bedau ka pulai datai baru ka kitu pia ku saut Tegong. Iya perlu mansut ka diri ari dalam kibung tadi sepi kenu lengan rindu. Ada da kerang tam tau lengan tegung tu tadi wai ada da kerang tam oh rindu sepi iya oh ada ka asai ka sengat semada balu keno iya meh tegung tu pansut ari peninduk cherira kilat pen pansut ka ari peninduk anak dara jali seduai iya pun lalu lubai pulai. Niki baru ari tulang perabung lalu nurun ngagai kaki atap lalu terus terjun ke tanah. Nadai siku orang nemu. Tambah mega ari maya nya bedau bedau tawas mandar agi agi pebuyak tang. Bah, kati baka ke bulih? ku Teguang tunu niki lan. Manah ga ke enda lebuh sai sepi aku. Tau endar tampat ke baru, ku saut Kilan. Ni ngedai dia, ni nanya Tengku aja, ku iya nanya Tengku. Huh. Ni iya magang mih agi, ni utai ke nalah, ku saut iya sebirai menyadi lalu mupuk mindah ngagai sigi Mungu enda jauh ari penai orang dia lalu nganti maya pengabang ke datai pagi nya. Nyadi lengka cherita nya diatu kitai nikal baru ba cherita tu lalu ngenang cherira dara bungsu, anak Temenggung Demang enggau anak dara Jali ke benama Sinak. Nyadi pagi nya lebuh kangkat berapi dia seduai iya nya deka beratika jalai lelaki ke ngayap seduai iya malam nya hari ni seduai nya pulai. Abah seruai pintu. Peda bedau ga pintu da tambit. Pintu da put pan pia mega. Ii, hari ni mih jalai peruntas lelaki nya mulai kediri, ku ati seruai iya. Aaa, Cherira pan alu nakar periuk sereta alu tangar ke udah nya. Pia mega sida bebilik sepiak udah sama nanggar ke periuk dia seduai te baka ke baum te sama tegenung berunding ke lelaki ke udah ngayap seduai iya malam nya. Duduk belakang ke dapur enda berasai siung utai nyau bau rum tau utai nya nyau bau angus. Nama utai kebau angus tu endo? Ku bini temegong demang nanya anak iya. Maya iya, iya tu benung ngelemban tubu ba mua tayu dapur sida iya. Ninga indai iya ngerara utai nya bau angus, nya baru cherira nemu asi ke depan dua iya nya nyu angus nih. Au, enda ingat digi raut nya. Aku iga deh endu bangat ngelali nya, nya enda ti ingat kasih nya, nya enda digi raut deh iya. Lapa deh bangat bansa nya. Nama ngelama tu nadai ke dikala bansa nya endu. Baru pagi tu nuan nya macam iga ke kitai ka nyadi pengawa tu macam-macam ku utai, ku indai iya ngerara cerita. Nai ngai nai laban aku nya ngantuk tadi. Pala tu nyadi bungau udah kau pengirup dah malam, ku saut Chalira. Ga kita anak. Enda ulih rara kami. Bendar amat aku nagang adi dah malam. Tang nuan nya enda mending ke jaku. Pia ku indai iya madahka Chalira. Haa nalama dinga tadi dinga meletup ga nyawa bini jalik enda sepiak nganu anak iya sina. Nama enta ke deka megau ke kita wai? Ku tanya bini tembu demang. Nya mah kami indu nya pagi tu nemu dek. Tena kala bansa nya berapi nyu angus enda ingat digirau iya nya. Nama enda kini utai gaga iya nya tadi? Ko bini jali wai. Lain kami pia buai angus masih di panu andu pagi tu. Nya aku nganu iya tadi tang engkadi enda ninga aku ngerarai iya pia ko bini Temenggung Demang madah ka bini jali. Pia wai. Amat nyelai enda deka pengawa seduai tu nadai kala baka nya ke ngelama tu, pia ku Bini Jali nyaut bini temurung dep demang. Um meda utai pangan nyelai nya tadi tak sama sebaka bansa nya dia di cherira seduai sina lalu bebai nurun nyaut laban seduai iya deka berandau ngepangan diri. Datai dipenai sambil merebuk ke genuk, seruai iya sambil berandau mega. Wai, ku cheri ira, kati ni enda malam bisi dapai seorang ka? ku iya nanya sida. Bisi iya, ku saut sida. Kati baka gamal laki nya ruai? ku cheri ira nanya iya baru. Apu, sekuma aku tudah dara, wai. Tak mali aku mula ke dia nadai kala aku digayap lelaki chukup ngigat nya. Mat nyu singin ati deka enda ngesuai pulai, ku tudah sinak. Nya buai aku pan pia meh. Mayuh amat orang ke udah ngabas aku ngelama tu. Bedau kala aku udah meda lelaki baka iya ke demalam. Ti tang ketai baru malam tu agi pama Nara agi belala Nara rasai ati. Tang nguma Nara ga kitai sehari tu nya engai enda gawa ga. Dini tu lagi dah bisi alai tua tu mulai ke diri tinduk baru ne agi pia aku Cherina madah ke sine. Nya wai aku. Tei nyema laki nya datai baru ngayam enggai aku. Aku sigi nitih aku. Sigi nitih agi aku ti pulai, ku sida madah ke Chirira. Chirira pan tujung ga. Nya meh aku pagi tu. Tadi empelenga ingat ku tei ke demalam ne. Besai. Asai ka utai nya asai ke mimpi asai ke enda. Nya mah aku nyu beli lar nemu di asik nyu deh ngan girau aku. Nadai kala umur aku berapi bansa nya. Malu ndar nganu indai tadi ku Cherira madah ke sida. Aku pan pia muai. Nadai guna guna laki nya datai deh malam tang ngasuh ati kitai tusah ngasuh ati kitai mamau. Ari ninda. Ini menua seduai nya pia ku sida. Emm tah meruai. Ti nitih ke dipadah ka laki iya ke ngagai aku de malam. Jauh endar menua iya. Ukai menua kitai ke besemak ditu. Asai ku jarang aku ninga sida apai nyebut nama menua nya. Ukai ka jarang. Asai kena kala. Pia ku Sherira, iya lelaki ke ngayab ngagai aku madah ke diri nya ari ka nyau ai, ku sida madah ke Sherira. Nai, engku pia mua iya ngumbai diri datai ari ka nyau mah, ku saut Sherira ga madah ke sida. Apu, ti pia nama? Semenua bala lelaki ke dua iku nya ke ngayap tuai nya demalam deh, ku sida nya. Naik engkau meh kini. Anang-anang ti seduai tu diri menyadi, ku saut Cherira. Nama mayuh mutai dek randau ke seduai sekumbang ke nyawa nya tadi. Enda berasai seduai penyau. Pulai baru ba ke rumah ke udah ke merebuk ke genuk an tadi. Nya baru seduai iya nemu tuku utai penyelai nyadi ba seduai iya malam nya. Iya Nya alai uhh bala mayuh kita ke ninga ke jerita tu ari youtube ka sekali tu. Kati dah udah subscribe magang kita ya laban cerita tu kelama agi ila maju nama nya manah agi ya didinga kita ngai kita enda ampit eh nyelai aku nya kira ke madah ngelalau kita dulu anak enda subscribe kita aaa cerita Bujang Lemau tu kitai munyi ku aku nyau ka datai ba setengah cerita tu nyelai sebedau kita jauh agi manah kita nya tadi subscribe dulu awak ka kita nemu keni ku gaya cerita tu ku ujung agi. Alai terima kasih sekali agi ngagai semua kita ke udah ninga ke cerita tu ari YouTube. Alai pupuk dulu aku au. Bye bye.